Min jaf kemm-il darba jkollna l-kurżità biex inkunu nafu persuni prominenti li fil-ħajja pubblika tagħna x'jogħġobhom u ma jogħġobhomx, pereżempju jekk x'jħobbu jieklu jew iħobbu x'isifru, inkella jekk jaqrawx u x'kotba jaqraw u Biex naraw dina l-mistoqsija ta' kotba u l-kitba rridu ngħidu kemm inħobbu naqraw, aħna ma morniex għand persuna prominenti biss imma morna fl-ogħla persuna prominenti pubblika li għandna fil-pajjiż, xejn inqas mill-Eċċellenza Tiegħu l-President ta' Malta Dr. George Vella. L-ewwel nett, President, grazzi. talli lqajt l-istedina tagħna għal din l-intervista l-sejra. Nirringrazzja lilek.
Nixtiequ nkun nafu inti u l-kotba, l-relazzjoni tiegħek mal-kotba, mistoqsija ovvja, bħalissa qiegħed taqra xi ħaġa? Tifhimni, ir-relazzjoni mal-kotba għomri kollu. Għax meta kont nistudja, Ovvjament mediċina, kotba, dak il-ħabta ma kenniex la internet ma kellna xejn ara volumi kontra volumi, apparti mbagħad il-ġurnali. Meta tiggradwa trid tibqa' żżomm ruħek up to date taqra letteratura medika ħalli tipprova ġifieri żżomm ruħek up to date. Fil-karriera tiegħi meta mbagħad dħalt fil-politika żidt il-qari li huwa qari fuq il-politika biex taġġorna ruħek u dan ifisser li kontinwament inti qiegħed taqra. Issa, meta niġu għall-kotba bħala kotba, Dawn ħafna drabi kienu jieħdu second place għaliex kemm fil-mediċina u kemm fil-politika ħafna drabi trid iżżomm ruħek mal-ġurnali, jiġifieri magazines, artikli li joħorġu biex tkun biex tkun up to date. Imma ovvjament l-imħabba għall-kotba kienet hemm ukoll u tibda tara x'ħin issib biex tipprova iddaħħal xi interessi. Jien irrid ngħid li wieħed mill-ewwel interessi li kelli kien appena wara gradwajt kien il Ir-Rinaxximent Taljan. Raġuni hija għandi raġunijiet għaliha, ġifieri ma għandix ċans nispjegahom hawnhekk, però naf li bdejt naqra u wieħed mill-ewwel kotba li bqajt niftakar kien Civilization ta' Kenneth Clark li jitfgħek fis-suġġett u mbagħad tibqa' taqra minn hemm. Issa, as I went along, meta kont fil-politika bħalma tista' timmaġina kif għedtlek, ħinijiet ikunu limitati ħafna. Però dejjem ikollok dak il-ktieb li qed taqrah. Nagħtilhom u bil-mod il-mod bdejt anki librerija d-dar fejn biex ngħid hekk taf fejn huma l-kotba kollha, tarahom ġo moħħok tgħid qiegħed fit-tali xkaffa fit-tali fit-tali post. Tgħidli x'ġeneru tħobb taqra? Kollox. Jiena dilettant ukoll tal-filatelija, jiġifieri anki kotba fuq il-stamp collecting u fuq il-storja postali Ingliża ta' żmien Reġina Vittorja, jinteressani immens. Imma mbagħad Suġġett li kont nobgħod ħafna meta kont nistudja kienet l-istorja. Imma llum ktieb jekk ma jkunx storiku ma naqrahx. Jiġifieri trid taqra kotba li għandhom li għandhom konnessjoni mal-istorja, li joħduk minn perjodu għal ieħor u żżomm ruħek Ħafna minnhom tagħmlu Jien m'iniex bniedem li naqra n-novelli jew rumanzi, deka qatt ma qrajthom. Ħlief ħlief ta' Harry Potter.
Fil-fatt, eh, semmejt il-Harry Potter il-konġej għalih minn hawn ftit ieħor. Għal għaliex mill-li qed tgħidli int, m'intix bniedem li taqra ktieb darba u mbagħad tħalli ġimgħatej jgħaddu taqra ktieb ieħor. Inti minn dik il-kategorija li taqra iktar minn ktieb wieħed kontemporanjament. Ġieli jkolli tnejn tlieta mibdijin, ir-raġuni tkun li nkun qabad ktieb jogħġobni ħafna, nkun għaddej bih. Jitfaċċa ieħor jew jiġbdu l-attenzjoni għal ktieb ieħor. jew nixtrih jew nakkwistah, u nibda naqrah ukoll, ġifieri mhux l-ewwel darba jkolli t-tnejn jew tlieta għaddejjin f'daqqa. Issa semmejtli Harry Potter. Jiena kont smajt darba li qrajt il-kotba kollha ta' Rowling. Kollha forsi hemm l-aħħar tnejn jew tlieta forsi ma rajthomx, imma imma hija stramba ħafna li jien l-ewwel darba li offrewuli għedtu ejja dan sa mmur noqgħod. Però il-mument li inti taċċetta li. Tibdel, tibdel il-reżistenza tiegħek għal dak li hu loġiku u taċċetta, taċċetta il-maġiku, allura tidħol f'dinja differenti. Jiġifieri, l-unika ħaġa li wieħed irid jagħmel irid jaċċetta li mhux jibqa' jkun snob irid u ejja mmur, ħa mmur fuq ir-rail nine in three fourths, nine jew ten. Imma meta inti mbagħad tidħol f'dik id-dinja, mbagħad tiġi you get carried away. Jiena għalija kienet esperjenza li għidtlek qatt ma qrajt, ara pereżempju Lord of the Rings, Qrejtu, pruvajt naqrah, pero jew kien tqil wisq għalija jew ma stajtx nifhmu. Imma Harry Potter kien xi ħaġa very light u very entertaining għalija. U ġifieri kont tistenna li joħroġ il-ktieb jew imbagħad kont qrajthom kollha? Naħseb li bdejt naqrahom, naħseb li bdejt naqrahom wara li kienu ġa ħarġu xi ħamsa jew sitta minnhom diġà. U allura ħadthom ma tafx wieħed wara l-ieħor dak it-tieb għax wara kollox mhux xi kotba kbar. Imma mbagħad ovvjament kotbi iktar serji, kotba ta' awtobijografiji, kotba ta' storja, pereżempju jien naf, fuq fuq Alexander the Great, fuq fuq l-Imperu Ruman, fuq you know, hemm kemm trid kotba. Ħa niġu għal semmejt il-biografiji iktar tard kemm kemm. Il-ġeneru ta' lingwa, per eżempju, għandek xi lingwa partikolari preferita?
Ovvjament l-Ingliż, preferi l-Ingliż. Il-Malti, il-Malti nħobbu ħafna, però Even jekk kieku ktieb irrid naqrah bil-Malti naqrah. Però tħossok iktar komdu bl-Ingliż. Ovvjament it-Taljan, u ġieli anki jkollok, imma dak imbagħad iktar iktar milli milli milli kotba iktar forsi artikli jew magazines Franċiż imbagħad. Qed issemmini magazines ukoll. Ejja ninsew il-ktieb kif nafuh. Kotba online li hu magazines online, smajtek ma taqrahomx. Online, online iktar inġiex faċċati tlieta ma nkunx komdu. Anki issa fix-xogħol tiegħi meta jkolli dokument li jmur iktar minn tliet faċċati, erba' faċċati, nippreferi jipprintjahuli u naqrah hard copy. Għax jien għandi ħobb dak it-tip illi anki, anki fil-kotba. Bil-lapes ħalli ma, ktieb ma naħliehx, imma nħobb nagħmel dik in-naqra marka fil-ġenb ħalli jekk jien qed nisfolja da pietà da ngħid isma' hawnhekk x'kien hawn. U, u, u, u nimmarkah, ktieb nimmarkah. Ftit ilu semmejt li l-perjodu tar-Rinaxximent. Liema kitba l-iktar tħobb taqra fuq dan il-perjodu li huwa wieħed mill-isbaħ perjodi naħseb tal-Ewropa? Għandi ħafna kotba, għandi ħafna kotba. L-aħħar wieħed li kont qed naqra kien The Beauty and the Terror ta' Katherine Fletcher, għadu kemm ħareġ m'għelux, qiegħed f'nofsu fil-fatt. għaliex mhux biss jibqa' jfaħħar il-ġnien u l-akkwista tar-Rinaxximent, artistiċi u kollox, imma jagħmillek ukoll il-kontrapożizzjoni ma' dak li kien kattiv, dak li kien ikrah, dak li kien hemm għaddej minn taħt, dak li kien il-korruzzjoni li kien hemm. Xi ħaġa tal-għaġeb. Jiġifieri dawn huma studjużi li jiddedikawlek snin twal biex jagħmlulek ktieb li jkun veru tajjeb. Ejja nieħdu xi ħaġa li ma tix mhix daqshekk sabiħa. Stħarriġ li joħroġ regolarment juri li aħna bħala poplu ma tantx naqraw, ma tantx inħobbu qisu l-ktieb. Rajt stħarriġ ta' xi sentej ilu 55 fil-mija tal-Maltin ma qrawx ktieb wieħed f'sena sħiħa. Taħseb li kieku kellna nrawmu iktar imħabba lejn il-qari, il-poplu tagħna jkun differenti f'dik li hija l-ħajja tiegħu ta' kuljum? John, jien naħseb li dan irid jiġi irid jiġi mit-trobbija, mid-dar, irid jiġi mill-inklinazzjoni tal-individwu. Ma tistax tgħidlu aqra jekk ma jkunx qed jagħraf u jaċċetta x'inhuma l-vantaġġi tal-qari. Li inti l-qari jirrilassak. Jiġifieri jiena bħalma tafu, ħajti għamiltha dejjem għaddejja u bħala tabib, politiku fl-istess ħin. Jiġifieri, Minkeli, bħalma t fil-bidu ftit kelli ċans li tgħid isma' dak ħa noqgħod relaxed ħa nagħmilha, ħa nagħmel daqsxejn daqsxejn rilassament. Però l-ktieb jieħdok 'il bogħod minn din dinja. Ġifieri jekk inti qed taqra per din nsemmu aħna r-Rinaxximent jew inkella qed taqra bijografija, inti ħa ħa titfa' lilek innifsek f'dak il-perjodu u ħa tibda tieħu gost. Infatti, is-sabiħ tal-ktieb huwa illi jtik ċans għal ħafna immaġinazzjoni. Mhux bħal illum jgħidlek ok hawn il-television, għandek in-Netflix, għandek l-episodji. Veru, imma dak huwa kollu lest u titiehulek kif inhu, trid taċċettah kif inhu, m'għandekx ċans għall-immaġinazzjoni inti. Mentri jekk inti qed taqra ktieb, jiddependi ovvjament kemm ikun tajjeb l-awtur, inti qed jieħdok u jtik ċans timraħ fl-immaġinazzjoni biex Aħna lkoll nafu pereżempju meta konna żgħar min qara 'l Dickens, tifhem, aħna ma konna nafu xejn fuq id-dinja Vittorjana, imma through Dickens F'Three Dickens kull wieħed minna mmaġina u bena għalih x'kienet dik id-dinja. Id-dinja ta' tal-Pickwick tal-Pickwick Papers, id-dinja ta' t'Oliver Twist, id-dinja tal tal Christmas Carol. Kulħadd, jiġifieri, ħa l-okkażjoni li through dik il-kitba ġie trasportat għal dik għal dak l-episodju. U kull wieħed minnha fforma l opie tiegħu. Issa ovvjament imbagħad qed tkun rajt il-films tagħhom dawn, Oliver Twist qed insemmihom ġifieri huma klassiċi llum il-ġurnata, inti tista' tgħid jekk ħa naqra bilfors ħa nara dak li kelli fil-film mhux qed nimmaġina jien. Jiġifieri sa ċertu punt tkun qed taħlilek biex ngħid hekk il-pjaċir tal-immaġinazzjoni. Issa ftit ilu semmejt il-kelma nissellef. Inti ikoll m'għandekx ktieb Tistenna sakemm ikun għandek realment, jew tissellef u ma tiddejax tissellef Le, le, le, le.
La qatt issellift u lanqas qatt sellift. Kont se nsaqsik, qatt sellift? Niftakar meta kont żgħir, kont żgħir kelli ħabib tiegħi kont sliftu ktieb fuq fuq l-istorja ta' Malta kien minn għalija u rabba' saqajn. Għadek qed tistennieh.
Le, le, m'għandux ċans jiġi lura żgur dak. Imma imma ktieb, ktieb huwa tiegħek. Ktib huwa tiegħek. Issa, bniedem jieħu gost jaqra xi kultant ktieb f'ċertu kamra biss, jew għandek xi tip ta' post, xi ħin fejn inti tħobb taqra jew ukoll tipprova tisraq dak in-nofs siegħa xi kultant in between ta' ħaġa u oħra? Jiena throughout ġieli kont naqbad, aħna jien noqgħod iż-Żejtun, ġifieri min jaf kemm ġieli kont naqbad il-bicycle, dik il-ħabta kont għadni student għadni żgħir, u mmur fuq il-Munxar. Nieħu ktieb miegħi, tajjeb ħa nagħmel sagħtejn hemmhekk. U noqgħod naqra hemmhekk. Niftakar kien hemm żmien kont qed naqra The Rise and Fall of the Third Reich dak iż-żmien ta' Shearer. Kien ktieb kbir hekk, darba anke waqa' l-baħar u nixxiftu. Imma niftakarni nġorru miegħi kont inkun kibur nom u nieħu nieħdu miegħi biex naqra fuqu. Jiġifieri m'hemmx post, le, m'hemmx post. U anki das-snin spiċċa meta spiċċajt wara 2017, Qabel ġejt hawnhekk, ovvjament intfajt fil-uffiċċju tiegħi, għamilt spring cleaning enormi, neħħejt il-karti, erġajt għamilt il-kotba, erġajt irreorganizzajthom, libreriji, ġilbieri ġodda. Però il-pjaċir tiegħi kien qiegħed hemmhekk u jiena minn dejjem kelli l-gost. Illum jgħidulu surfing fuq l-internet, Taqleb minn suġġett għal ieħor. Jiena ħafna drabi kont nieħu pjaċir, x'għandi ħafna kotba qodma wkoll, kotba antiki, illi nieħu pjaċir noqgħod nagħmel minn ktieb għal ieħor, pereżempju qed nfittex fuq xi ħaġa, sibt terminu jew inkella tfakkarni f'xi ħaġa. Meta tisma' f'dak il-ktieb kien hemmhekk u mmur nfittxu. U noqgħod speċi nqalleb minn hemm għal hawn, minn hawn għal hemm u dak kien ikun relaxing tal-għaġeb, eh, ġifieri. Ir-riċerka jissek għalik, hija parti Fim, li ġo ma nagħmilx riċerka, ma kontx qed insib xi affarijiet. Imma jekk jiena qed nitkellem pereżempju, fem naf jien, ġietni idea eżatt x'jien naf x'tgħid il-Bibbja fl-Eżodu u mmur infittex kotba tal-Bible antiki li għandi. U mbagħad minn hemmhekk immur għal storja tal-poplu tal-poplu Lhudi. Jiġifieri taqbeż minn ktieb għal ieħor u jibda takkumula takkumula kif naqbad ngħid? Mhux, mhux x'jgħidlek il-ktieb partikulari, imma tibda tibni l-knowledge tiegħek bil-mod il-mod, għax qed tiġbru minn sorsi differenti. Ma nafx hux qed tifhem lil dak tiegħi li qed ngħid jien. Jiġifieri, mhux biss x'qal dak il-ktieb, imma ħalli niftakar x'qal l-ieħor. U anki mbagħad, anki mbagħad għandi anki, m'għandix ħafna, imma għandi, bound volumes. Tella' s-sit il-London News, per eżempju, tal-1854, illi allura hemmhekk tmur tfittex u tmur tqalleb tara x'kienu jagħmlu l-affarijiet, per eżempju meta miet il-Kaiser, meta kellek meta kien hemm il-mewt ta' Wellington f'dak il-perjodu, kollha qegħdin hemmhekk. Allura tqalleb minn ktieb għal ieħor. Issa, ftit ilu semmejt li anke l-bijografiji. tħobbhom ħafna u hemm xi bijografija li iktar laqtitek mill-oħrajn, pereżempju, il-mod kif inhi miktuba jew il-personaġġ? Mhux partikolari, pereżempju, jekk tara hemm il-famuż Trittiku ta' Alexander, mhix bijografija imma hi storja tiegħu. Imma mbagħad bijografiji, pereżempju, l-aħħar li niftakar li qrajt u interessani ħafna kien Hard Choices ta' Hillary Clinton. Ovvjament dak kien tat-2014, mhux daqshekk reċenti. Imma tant huwa eżatt u tant hemm jurik li huwa annotat fis-sens li min kitbu jidher li kien qed iżomm il-diary għax inkella ma tkunx daqshekk eżatt. Dak dak għoġobni għoġobni ħafna. Mil-lat tal-Ingliż. Minn personaġġ Malti laqatni ħafna ħafna huwa l-awtobiografija Majjut ta' Mintoff. Se nsih il-personaġġ kien min kien. Jiena li għoġobni huwa li mhux politiku, assolutament, però għandu Ingliż perfett, sabiħ immens, u joħdok lura għal dak li kien l-ambitu soċjali tal-Kottonera li trabba fiha u anki x'kienu r-relazzjonijiet man-Navy Ingliża ta' missieru, dal-affarijiet. Imma xi ħaġa li veru, li veru hija tajba immens. Issa mbagħad, illum meta jkollna ħafna anki biċċiet ta' awtobjografiji mhux daqshekk profondi, bħal pereżempju dal-aħħar kien hemm Father Dun Ġorġ Dalli li kiteb It-Triq tal-Fejqan li hija episodju minn ħajtu li ovvjament kulħadd jaf minn xiex għadda u kif jirrifletti fuqu. Huwa ktieb profond, ktieb sabiħ, ktieb li hemm element ta' spiritwalità, imma huwa veru ktieb ta' min wieħed jaqrah. Dawn huma tajbin ħafna. Inti għamilt żmien sservi bħala Ministru naturalment bis-skeda impenjattiva li kellek u mbagħad eventwalment qed tokkopa issa l-kariga ta' President tar-Repubblika. Iż-żmien bejniet dawn iż-żewġ karigi użajtu biex forsi tkompli taqra iktar, kont iktar rilassat? Dak kien l-iktar żmien, ara, mill-Ġunju tat-70 meta tlaqt mill-Parlament, ma kkontestajtx l-elezzjoni, sakemm ġejt innominat f'dal-uffiċċju, naħseb l-iktar żmien li qatt qrajt. 2018 u għandi mniżżel, qrajt fuq l-erbgħin ktieb, kważi wieħed fil-ġimgħa, għax ma kontx nagħmel xejn ħlief naqba' ktieb u nintilef fih. Miriam kienet tiġi tgħidli jiena għadni hawn, ta' nara t-television, qed qiegħed hawn qed naqra. Imma nitlaq ktieb u naqbad ieħor, nitlaq ieħor u naqbad ieħor. U fost dal-affarijiet ukoll kien hemm, m'iniex xi wieħed qaddis, ta' imma kont ħadt ukoll ħafna pjaċir naqra l-kotba ta' ta' Benedittu Ratzinger, sittax, Jesus of Nazareth, għandu tliet kotba minnhom dawk. Kien hemm anki diskorsi ma' Bergoglio, mal-Papa Franġisku, li huma sbieħ ħafna dawn. Huma kotba li tgħidli mhux il-the run of the mill li qed taqra novella jew qed taqra storja ta' xi ħadd. Imma jġagħluk tirrifletti u jagħtu ħafna ħafna sens il-ħajja ta' kuljum. L-aħħar mistoqsija u iktar għandha x'taqsam forsi anke mal-ambjent li qegħdin fih bħalissa. Il-kotba jservu ħafna metodi u modi min jaqra biex jistrieħ, min jaqra biex jistudja, hemm min juża l-ktieb ukoll bħala ktieb ta' riċetti, pereżempju, biex jitgħallem isajjar. U allura jiġini f'moħħi t-tisjir mill-qalb li inti x'intendi taf dwaru u taf sew u forsi tixtieq iżżid miegħu għal dak li qegħdin ngħidu bħalissa dwar dal-ktieb. Le, il-ktieb Tisien mill-Qalb huwa kien esperiment li beda xi għaxar snin ilu. Illum qiegħed fl-għaxar jew il-ħdax-il edizzjoni, ħdax-il edizzjoni minn għalija. Huwa xi ħaġa li huwa sempliċi fil-kunċezzjoni, fil-ħsieb tiegħu, però tant hu popolari. Jiena rajt mis-sena l-oħra meta meta speċi kienet l-ewwel sena li qegħdin nagħmluh, ikollok dawn il-numru ta' koki li tirringrazzjahom illi jikkontribwixxu r-riċetti tagħhom u ovvjament ikoll huma nies ta' ċertu esperjenza u għandhom ċertu standing. Imma it-talba għal dak il-ktieb jiena jiena niftakarni Morna fil-Fiera tal-Kotba u qlajt idejja niffirma l-kotba u nieħu gost ovvjament għax dejħel il-flus għall-Community Chest Fund, jiġifieri dis-sena ovvjament ħa nagħmlu l-istess ħaġa. Kien hemm żmien fejn wieħed beda jiddiskuti isma' nbiddlu l-format, nagħmlu hekk, però jiena dejjem irraġunajt dak li qed jaħdem tħarbtux. Qed jaħdem, qed jirnexxi u n-nies iriduh. Difatti dis-sena, skont ma jinfurmawni, nispera m'inix żbaljat, we're on schedule. Qed nifhem, jiġifieri jkun ikun probabbilment lest anki għall-Fiera tal-Kotba u nispera li jkollu s-suċċess li kellu fis-snin li għaddew għax is-sena l-oħra kedna anki nagħmlu t-tieni t-tieni printing għaliex għaliex jinħataf minn minn minn minn x'ismu mingħand mingħand u mhux il-qarrejja biss anki minnu dilettant tal-kċina, minnu dilettant tal tal ebbene li kien infaddalthom kollha qegħdin kollha għandi allura speċi jkun irid ikompli kollezzjoni. Eċċellenza, wasalna fit-tmiem. Sfortunatament kwa qed nieħu gost. Qasir. U żgur min kien qiegħed jarana u jismagħna ħadu gost ukoll. Nirringrazzjak l-ewwel nett tal-parteċipazzjoni tiegħek u tal-kliem li tajtna ta' inkoraġġament anke biex wieħed ikompli jew jibda jaqra. Il-qari huwa importanti.
Il-qari huwa importanti fis-sens li mhux biss, mhux biss huwa mod biex tgħebbed għalhekk innifsek imma anki psikoloġikament huwa rilassanti għax il-qari jġagħlek tuża' moħħok, iġagħlek tirrifletti, iġagħlek tkun qiegħed anki dik din il-ftit maqtugħ għalik f'dik id-dinja li jiftaħlek il-ktieb.